Eh, chinchera nchire chinyinge masangi nkeri gento kego- ge- ge- kegokorerwa cheche na egento kegwenerete kwobou na echinywomo buna bono ndwo omogwekano ochiche otebigwe ng'a nkogenda ore na mokanyarebe okane na omokungu oria abagaaka bagochia komoboria omokungu oria akore ki Akane, abagaaka aba mbabwate enchera, bakonyora ng'ekeene nkogenda kware komo, gose nkware gokora ki? Nkware kogenda. Igo kware korentwa onye nomosubati, gwatina onkiring'anche oyo Yeah. nanya koba komo. Nomo omo nomosacha otina onkiring'a mokungu oyo bande inche nanya gokora ki? Yeah. Nanya ko- na abanto bagoteba ng'a ekeene kwanyorigwa okoboka korwa o. Ekeene mwanyorana ase gete. Ekeene mwanyora omonge ogokora obotuomba obwo. Enyimbo yaye nyatoka.
Yatoka abwo.
Bono abagaka mbabwate ese ese yare konyonka amang'ana aya, ekeene giakora ki? Giatoka. Igo kware gocha, kware ntuse abagaka, abagaka abakunde kana abagaka abagoto. Bakoboria ekeene. Ring'ana eri momura torikoreti. Ehe. Amen omong'ina nere omanyire ng'a bagaka mbari gotigwa bosa. Amina. Orentire ganto twe timaina. Eh, ama Uu, ya, ya, yayi. ya, ama ya. Tiga tosange Eh, gaki. ama ya, Sibe ya, riongo ama mosaiba. ya. Eh, ama ya, mosaiba. Toa nonde okobaya ba. Kong'aki otang'a ase nkobekerera.

Rusia eyanga ya nsoni. Musubati orusia eyanga ya nsoni. Otebu tantaga, nomanyete gotantaga ngento ki? Yaya. Eh? Okoigora okogoro okomo gochia Konde gochia. nokonde gochia. Tambarara.
Gose tambarara ekegusii kende. Onye goeta. Ote namang'ana kwambori ngotebi. Agendereri.
Oyo amanye buna are. Eh. Omosacha oyo omokungu ekero aringire chianga echi ache rusi, arusi ne mogoroka eyemo. Eh. Bono omosacha oyo akorentwa. Mhm. Arare mase ogota. Okay. Arigereri ng'ina banto. Eh. Abagaka bamorae ng'a Kwana amang'ana aya, inche nyarebe mosinto onyarebe moche kore onyarebe. Nakanire ngotina onkia ase omosangerekano oyo bw'abagaaka, gose etuureti ey'abagaaka, gose amaiga aya y'abagaaka, Gose egesuuri eke ki'omogaka, ing'ana eri nanya korikora? Korigeretio.
Ntwanya gochi na mosubati oyo. Korigeretio. Na omonguru onkonye. Korigeretio. Bagotebi karwo. Na omosacha nere oyo nere oiche origererio, oteba amang'ana aya nakwana. Inche nanya koba namagwe akoyo. Amang'ana aya igo nkong'achwa. Oyore igoro okore ng'aki? Onkonye. Origereretie oo ise banto. Oteguka rwo. Keranya nke yogwako. Rogendo yogwako. Buna kwagenda gochia aria. Onye tokoreti obogima bwao bobe bokogenderera buya kogenderera. Ko onye gwakorete naende gwacha gokwana amang'ana aya. Okogenda chii gwaku nomaete chii
aria okogenda nyagitari gochi gopima kende nkeiyo mopime ebianda mbiyo mopime ekeuno keiyo pima esosera keiyo lakini omobere okoera okoera rituko ase ase rituko kwagenda igo gwakwa. Kwaigu naende amasangi ande buna akobwatire korwa moina.
Aye nare amasangi. Namasangi ande nare.
Karatiga otaragenda aywo ande. Monto karaika atebe ng'a "Haya, gaki ekebaya nang'enereria, tiga ng'onchorerie amang'ana aya abe buya, naki arakore. Yaba gaka nkonyaonchoreria bare, Eh. eh, ngocha kware gwasunwa ensune enduruse. Oo. Ensune neri ng'ekware goteba ng'a bono, Goika amasonsorano ekorwe, emogaka oye akwabere, omokungu oyio otomobua osobo, orenta ng'ombe, orenta na mbori, mbori eye acha gokora amasonsorana, amang'ana aria a- a- aramerwa, aera.
Oh, bas, abwo no mbuya. Genda batebie bakorongori. Aya, next. Masangi ane bono. Mungwana nare okombori ng'a amasangi omongwana akoimoka na gose mbaomete na mwesike egete ase egete na mwacha mwanyorana nere na kwanyagi tari komorora okwa. Twere esangi ime tinaki bigocha biakorekana. Igo nagotebie ng'a amasangi Nogosanga. i- nogosanga enywomo ekundekanirie. Tari isiko abanto bosa iga. Ebi bono ebi otenerete ebi ebi mokoro konyuro isika. eh? Tari serious.
Eh, eh, ino onyure ekorete ki? Igo bareme. Eh, eh, eh, eh, ere isika. Eh. Nonye nyagitari, totebe omogwekano eh, kwarwarire, inyagitari ore, ing'imoke ndete endagera, toro chiatomanyeti ng'a ng'a nkobatokane na omong'ina oo, nchiche gokorora nyagitari, inyore omong'ina oo noakorendete, mbwate endagera ere narete amoe, akoe. Nonyigwete, orie okobutoire omogongo gwakure. Igo. Iga agokobutora omogongo okwe. Okwe. Nonya na omokungu oyio nere achiche, anyerente boigo, aye oyo mokao Mokaye mos- mo- a- akoe gwachire
Onye kore getanda gitari. onye kore getanda nyagitari Ebe- ekegusii eke egoteba ng'a igokobutorwa omogongo ekiagera abaibi ba o- a- a- a- abaibi Banyoranire ase omonto otari omoibi. Bono eto okobutora omogongo, chinguru chikoerera aye oborere, oanse korigamora. Onye abamanyi mbaiyo bakomanya ng'a inche nabo nkomanya ng'a namasangi, ekiagera buna mwakora endagera eria kwaegwa na mono buna egosamba buna eye eye, eye nere egoita bwango mono. Okorigamora kwagenderera.
Okorigamora, chinguru chiakoerera, Amagoro taiyo, amagoko taiyo, kwabutoka omogongo, gwakwa. Igo, igo.
Bono rende ngera goakorera kia maana sana.
Oria eh. Ing'a totebe inche mokwa, nimate moiseke asegete. Na omosacha omoseke oyio nere nakabwate momura onde asegete, abe omosani one gose tabe, osangete akoba bo. Na nenyuro ere ase egesika.
omanyete ekegusii nagote ng'a abakungu mbabwati masaaki.
Akungu gose abasacha. Baku, abakungu ekero okonyuoma abange abange bwoo. Eh, mbabwate masangi.
Abakungu bakorokwa abao mbabwate ki? Masangi. Bono egento eke abasongo bakoroka ng'a ecatalyst, obo- omom- obomera eh, bogwochokania amang'ana aya eh, na ekero omosacha oyomo a- at- a- a- a- are gati aa ore na omokungu, naende okoenda ase omokungu okare na omosacha oye. gose omokungu ore nomosacha naende otigire omosacha naende ochire korigia omosacha omong'ao. Na abasacha aba baansire gokora e- e- Onyure. ogosanga Ogosanga. ogosanga Gochia na chindagera gochia. chia ng'oki na mono ebagochi batoka ekero amarwaire akorire ki achire.
Igo bono abamuraisiko abareme lakini batigete biaino.
Onye gwachete okarengi ng'a nkwanyuomete, na oyio kwarengia ekenyoro kegaitaba, naro nabo agokobwatia ekiagera nkwarengeti, nkwabunete obwekungi bwaye.